Kur'an'da ýazylyş tertibi 97-nji sure diýýär we 5 aýatdan ibarat. Bu sürede bize näme aýtjak bolýar? Allah Taala e, Gadyr gijesiniň fazylatyny we Kur'an Kerimiň haçan inenligini we şu gijede perişdeleriň asmandan ýere inip we ýeriň ýüzüniň bereketleriniň artyp we şeýtanlaryň, jynlaryň, alarwahlaryň erbetleriniň duzaklanyp, daňylyp goýuljagyny habar berip,

Allalarynyň näme ursady bilen, Rablarynyň ursady bilen, ýagny Alla o perişdelere näme asmandan ýere inmeklige ursat berer we Allanyň ursady esasynda, buýrugy esasynda ýere inerler, hä, bi izni Rabbihim, Rablarynyň izni bilen, min kulli emr, we her bir zatdan näme indirerler, min kulli emr, hemme işdenem näme bir zat ýanlaryna näme

bereket gijesidir diýýär. Indi Matla, daň atma, o atma, fecr, fecr, daň. Indi şu taýda bilmeli zatlarymyz näme? Asly Kur'an-ı Kerim Pygamberimiz sallallahu aleýhi we selleme wahyý edip ugradylmazyndan öň we Töwradam we Injilem we bar-u barlyk ýaradylmazyndan öň elli müň ýyl öň ýazyp goýmuşam. Elli müň ýyl öň Allatagala hemme zat ýazyp dinen. Bir sahypa ýazan, şo sahypa Lawhul Mahfuz diýilýär. Lawh al Mahfuz diýilýär. Onuň orny asmanda. Hemme zat ýaradylmazyndan öň adamam ýok, jennedem ýok, dowzaham ýok. Jynlaram ýok, perişdelerem ýok, arşam ýok, kursam ýok, hiç zat ýok. Mahfuz, taýyň zady. Goralan kitap diýmek, ýagny jynlaryň, şeýtanlaryň elinden, bozulmakdan, üýtgemekden goralan lawh, sahypa. Näme? Ýazylan. Allatagalaň birinji ýaradan zady näme? Galam. Galam ýaratýar. Näme? Şu wagtky biziň ulanýan galamymyzda ady şärik, ýöne ol galamyň keýpiýeti näledigini biz bilemizok. Galam ýaratdy, ýaz diýdi, näme ýazaýyn diýdi, kyýamada çenli näme bolsa. Şonda Kuranam ýazylan, Töwratam ýazylan, Injilam ýazylan, hemme, sen, men, barymyz ýazylan. Soň Allah Taala ýedi gat asman, ýedi gat ýer ýaratýar. Ondan soň Isa gelýär, Musa gelýär, hemme pygamber gelýär. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiňem pygamberlik näme? Wagty gelende şo Lawhul Mahfuzda ýazylan Kurany dünýäň asmanyna getirýärler. Enzelnahu diýýärler, şol manyda indirdik diýýär. Pygamberimiz de lök gölüne düşmedi. Näme dil ilki şo löwhül mahfuzdan şu dünýäň asmanyna näme perişdeleri düşürdi. Soňam her hadysada her bir bolup geçen wakada musulmanyň durmuşynda her bir degişli ýerlerinde şo dünýäň birinji gat asmanyna şo degişli zatlaryň ýigrimi üç ýylyň dowamynda bölekläp indirdiler. Şunda düşündiňizmi? Ýani indirdik ýa dini diýýän şo manyda. Soň Leýletil Kadra näme? Näme üçin Leýle şu gije, Gadyr gije diýip atlandyryldy? Ýani iki many berýärler. Birinjisi, ýani türkmen dilinde gadyrly adam diýilýär, ýani sylagly, hormatly adam. Şu gije bir näme? Sylagly, hormatly, bereketli gije bolansoň, gadyrly gije diýdiler. Bula birinji e, şu gije gadyr diýip dakylmanyň e, Tefsiri. Ikinji many hem näme? Şo gijede näme takdyr ýazylýar täzeden. Takdyr ýazylýar. Ýani her ýylda bir gezek näme bu ýyldan o ýyla ýeriň ýüzünde näme bolmaly, o ýeriň ýüzünde adamlara näme bolmaly, her bir adam näme iýmeli, näme içmeli, näme kesellerde we näme gowluklarda ýaşamaly. Ana şo gijede näme perişdelerden her bir adamyň bu ýyldan o ýylky takdyry indirilmeli. Şoň üçin hem ikinji tefsir hem şoňa leýletil kadyr diýdiler diýýär. Bu ýyl şu kadyr gecesinde peýişler inýär. Wa şalawhul mahfuzun wa mahfuzun näme her kime degişli näme öz kadyryny, kadaryny getirýärler. Paýyny, netibesini getirýärler. Näme iýmeli, näme içmeli? Ondan üç taýda näme bilmeýän adamdan bir ses düşünmeýän zat. Olam näme? Kadaryň iki toparyny bilmeýän adamlarda ters düşünme bolýar. Bir hadysda näme diýip Mesud radallahu anhu çaga doganyna maňlaýyna ýazylar diýýär, dört gat. Aýan hadysda näme diýip öň ýazylan diýdik. Öň ýazylan zat näme üçin ýazylýar? Buňa ulama ahli sünnet we jamaa näme diýip kadar iki bölek bolýar. Kadar umumy diýilýär, kadar hususy diýilýär. Kadar umumy näme? En am hemme kişiň kadary. Ony ýerde lawhul mahfuzda. Şunuň. Şo perişdeleň entek seň eneň garnynda, maňlaýyňda ýazyjak zadam öň şo umumy depderçede ýazylan, seňkem, oňkem, hemmäňki bir depderde. Ýöne seň dogmaly wagtyň gelende näme, şo depderçäňden saňa degişli sahypaňy alyp täzeden maňlaýyňa ýazýarlar. Düşündiňmi? Şol. Ana, ol eýýäm näme? Kadar husus diýlen, has, aýratyn saňa degişli kadaryň. O çaýda iki hadysyň arasynda hiç gapma-garşylyk ýok. Ýani o taýda ýazylan zat umumy hadyr. Hemme kişiňki bir sahypada depderçesi. Soň sen näme dogmaly wagtyň gelensoň, ýörite näme ýatgy perişdeleri seň näme özüňe degişli zadyň şo Lowhul Mahmuzdan näme alýarlar-da maňlaýyňa ýazýarlar. Bul ikinji bilmeli zadymyz. Üçünji bilmeli zadymyzam näme? Kaza kadara ynanmaklyk Ähli Sünne wal Jemadyň näme akydasyndan. Imanyň alty rukny bar, şoň altynjysam näme? Allaň ýazgydynyň näme? Haýryna, şerine ynanmaly, Alladan bidin näme? Bolýan zat ýok we kadaram näme? Allaň ylmy bilen ýazylan zat. Ilmullahi sabik diýilýär, Allaň öňden görüjilik ylmy bilen. Ýani Alla bize ýazdy diýilende bizi zorlamak manyda ýazylan zat dani. Biz näme etmäkäk etjegimizi bilip ýazan zady Allatagala. Şoň ýerine näme bilmeli zadymyz, Gadyr gijesi müň aýdan gowy diýdi-ä. Näme babatdan müň aý gowy? Ýani Gadyr gijesinde edilen amal müň aý edilen amaldan hem haýyrly. O bilmeli zadymyzam şo. Ikinji bilmeli zadymyzam näme, perişdeler Inel we Jebraýyl diýdi-ä. Ýani Jebraýyl perişde dämi? Jebraýyl perişdäni, perişdeleriň aňyrsyndan aýratyn näme, Jebraýylam agzamaklygynyň aýratyn özbaşdak agzamanyň peýdasy näme, hem Jebraýylyň artykmaçlygyny, fazylatyny äşgär etmek üçin şunuň, Adamlar geldi we pylanam geldi diýilýär. Ýa näme we adamlar geldi we pylanam geldi diýlen, şo pylanam adam. Ýöne şoň näme artykmaç abraýly, hormatly adamdygyny bildirtmeklik üçinem özbaşdaklyk adyny agzalýar. Soň näme bolar diýýä, min kulli emr diýdigem ýaňky şol. Ýani her bir zatdan alyp düşerler diýdi-ä, ýani her kimiň kadaryna degişli işini alyp düşerler. Dünýede näme bolmaly, dünýäň hasyly nähili bolmaly, näçe gezek ýagyş ýagmaly bu ýyldan, Öýle çenli nirde azap bolmaly, nirde nygmat bolmaly we sen näme iýmeli, näme içmeli? Şoň hemme zadyny näme alyp düşerler? Salamun diýdigi näme? Ýagny daň atýança näme? Bir topar tefsirler aýtdylar, bir toparyna ýa salam daň atýança ýeriň ýüzünde şer bolmaz. Şeýtanlar, al-arwahlar hiç sypky fesatlyk etmezler. Olar birinji tefsiri. Ikinji tefsir näme? Ýagny salamat bolar, daň atýança şo bereket iner durar diýýär ýeriň Üçünji tefsirnama iki tefsir bar. Üçünji tefsir näme? Daňat ýansa näme? Haýyr, bereket, iner we perişdeler näme? Tä daňat ýansa topar, topar, topar iner durarlar. Ondan şu taýda ýene bir aýdan zadymyz näme? Gadyr gecesinde perişdeler ýere inip, şeýtanlar daňalar diýýärse. Ondan köp adamyň içinde şeýle sorag çykýar. Gadyr gecesinde perişdeler daňylýan bolsa, näme üçin adamlar günä etýär? Haw, adamlar günä etýär. Adamyň günä etmekligine sebäp şeýtan näme bilen? Indi şeýtanlar daňylýan bolsa näme edip adamlar günä etýär? Yani ulamada tefsir edende ne aylak manada tefsir etýärler? Yani zynlar daňylar diýene zyndan iň nejisler erbetler daňylar diýär. Şeytanyň hemmesi de iň nejis we her ýeriň bir bandidi bar, hem kiçiräk ogry Lar bar. Şoňa jyndan şeýtandanam näme, has erbedinden erbedi bar. Ýani şo gije iň erbet, iň nejisler daňylar. Ikinji bilenem näme, asly adam oglunyň günä etmekligine sebäp bolýan jyn şeýtan diýmekligiň özi ýalňyş düşünje. Eýsem adamyň nebsi näme ikä bölünýär. Ammara bis-su bar. Düşündiňmi? Nebsul ammara. Ýani adamyny erbet zada iterýän nebis bar we gowy zada iterýän nebis bar. Asly biziň öz pytratymyzda-da günä etmeklik bar. Hemme zada näme şeýtan, jynlar näme sebäp diýip düşünmeli däl. Soň Leýletil Kadr nirede? Haýsy aýda? Leýletil Kadr Oraza aýynda. Oraza aýynyň hem ahyrky 10 gününde. 10 gününiň hem pylanjy gününde diýip aýtjak bolup durka pygamberimizden näme bir sahaba zat sorýar. No ýaňkyň soruna jogap beren soňam näme diýýär? Ýaňkyň sorag kellämden aldy. Kellämden üstü diýýär. Şeýdibem näme? Şu gadyr gijesiniň pylançadygyny ýadyndan çykarýar pygamber. Olam näme? Allaň isleýän, Allah islemedik bolsa ýadyndan çykmaz. Oňam näme? Çykmaklygyny isleýän Allaň özi ýadyndan çykardy. Ýöne ýadymda galan täginde gözleýän. Bize tägem ahyrynda gözleýän diýýär. 25, 27, 29. Soňam Gadyr gijesiniň näme sanamaklyk bir alamaty, Gadyr gijesiniň ertesinde Gün doganda, diňe togalak özi doňardy. Şöhlesiz bolýar. Indi Gün doganda şöhleli dogýar-da. Emma Gadyr gijesiniň alamaty näme? Doganda, ertesi daň bilen Gün doganda, diňe şeýle dermana togalak derman, kurs özi çykar diýär, şeýle aýdyň, mylaýymjagam howa bolar. Ine, bul näme? Kadr süresine degişli gysgaça almazatlamyz. Wallahu taala a'la we a'lam. Sorag näme bolsa? Ha? Inen yerme. Ha, o Mekki. Mekke'de inen yerine.